Selmaɛmda ay nessawal i tilumzit leqbayel merra deg mkul amkan. La sslam-nwen. Aqlaɣ newweḍ ɣer nnuba taneggarut, mačči kan deg ufessel-agi nefsi ccehṛ-agi ɣef tudert n Yusef, lameɛna d nnuba taneggarut yettkemmilen nnubat s taqbaylit, wass lǧemɛa. Aṭas i aɣ-d-yeketben ad inim lɛecra n nnefs iruḥ lḥal fell-awen, lbeɛda d icetwa. Wid yettɛassan deg yiḍ d wid iɣran, wid ifehmen taɛrabt d tafransist. Ɣef wayagi, tzemrem ad teḥsisem kul iḍ inubat s timeslayin-agi nniḍen. Ihi, sia ɣer zdat ad tili ala nnuba n wass lḥad s taqbaylit, ɣef tmanya u nnefs deg yiḍ. lxatima iyaw tura ad neqfel ufsel-agi ɣef ayen yeɛnan tudert n Yusef. S lmeɛmda i t-irafeq Rebbi si temẓi-ines armi d-yuɣal d lḥakem n tmurt n Maṣer, iwakken ar imneɛ tudert lǧens ameqran. Acḥal d abrid yeɛreḍ cciṭan ad t-isseɣli. Yeɛbul a s-yexdem ccer. Lameɛna Ṛebbi irra-t lxir d lbaraka i Yusef d akk d wat uxxam-is. S lmeɛmda i ken-isawal Ṛebbi kunwi llan d tilemẓi t Leqbayel, a lxaṭer s lmeɛmda i d-ihegga abrid i mkul yiwen deg-wen. Tecfam di lebda ufessel-agi, nemmekta-d akken deg ddunit kulci yettuxleq s lmeɛmda. Ula deg uxxam-nwen kulci ittusenɛa s lmeɛmda. Lemɛun-nni n baba-k, ṭumubil-is ma yesɛa, afenǧal deg-s ara tesweḍ lqahwa azekka ṣṣbeḥ, akked amaru s wayes tkeṭṭbeḍ, ttusenɛan akk s lmeɛna. Ur yezmir ḥedd ad ikrez s ṭumubil neɣ ad yekteb tabrat s tisegnit, lexyaḍa. Akken i s lmeɛmda i d-ixleq Rebbi ayen yellan deg ddunit, s lmeɛmda i d-ihegga fell-ak, fell-am, kra n lxedma, Kra n lsenɛa, kra n ccɣel ara txedmeḍ i lxir d lbaraka n wiyaḍ. Zik, d lemɛamda Rebbi i Yusef ad yuɣal d lḥakem deg tmurt n Maṣer di lweqt n laẓ. Mačči di teswiɛt i d-ihegga Rebbi i wayagi. Yerna Yusef ittujerreb s leɛtab deg ubrid-is. Acḥal n warraw n Rebbi i ttneɛtaben akken i ass-agi, ttuḍeggren ɣer lḥebs, Ttwabehdlen s ufus lḥakwam n tmurt-nsen. Tikwal ula d imawlan-nsen ssufɣen-ten deg uxxam ɣef ddemma n laman-nsen deg Lmasiḥ. Ddunit ur tbeddel ara ɣer ass-agi. Akken ixdem i Yusef, Cciṭan iɛewwel dima ad ixdem ccer i wid yettqelliben ad tebɛen Rebbi s neyya n wul. Lameɛna, mačči d netta ara yesɛun awal aneggaru. Ulamma drus yid-neɣ i izemren ad nuɣal d lḥakem akken i d-yuɣal Yusef, lakin nezmer akk ad nheggi iman-nneɣ i wayen ara aɣ-yemel Rebbi d lebɣi-ines fell-aɣ. Kečč a ilemẓi, kemmini a tilemẓit, ɛni tettqellibeḍ iḍ-agi ad tissneḍ acu i d lebɣi Rebbi fell-ak deg wayen yeɛnan abrid ara tetbeɛeḍ si ɣer zdat? ad teffɣeḍ d ṭṭbib d tafarmlit neɣ ad tuɣaleḍ d ccix. Imken ad txedmeḍ deg lbiru neɣ di tḥanut n baba-k, neɣ ad tzewjeḍ, ad terbiḍ arraw-im deg ubrid lḥeq. Amek ara tissneḍ acu d lebɣi Ṛebbi fell-ak, fell-am? Amezwaru, akken nemmekta ayagi, qeddem lǧeţţa-k i Ṛebbi, in-as a Ṛebbi d kečč i ixelqen, d kečč i yessnen acu ilezmen tura, Hatta tudert-iw, rriɣ-tt deg ufus-ik, ṣfu-iyi, senneɛ-iyi, rafeq-iyi deg ubrid i ilaqen. Imir n tsutra-s i Rebbi ad ibeddel leɛqel-ik, i wakken ur ttemcabiḍ ara ɣer kra n wid i k-d-izzin, itebɛen leḥram, lexdeɛ, d lekdeb. Ṭaleb-as i Rebbi ad ixleq deg-k ul iṣfan, d ṛṛuḥ iǧehden. Ad iṣfu leɛqel-ik i wakken ara tmeyyezeḍ anwa i d lebɣi Ṛebbi, lebɣi yelhan, iɛejben, ikemlen. Alxaṭer ihegga Ṛebbi fell-ak, fell-am, kra n ccɣel i yezmer ad ixdem ula i yiwen nniḍen. D lecɣel i d-ihegga fell-ak, fell-am, akken i yeḍra i Yusef mi yessers iman-is s lekmal deg ufus Ṛebbi. Ɛawdet tura yid-i imeslayen n ttdekkir-agi d taẓallit-nwen.

Mi txedmeḍ ayagi, tezmereḍ imiren ad terjuḍ lǧawab Rebbi, ad k-isken acu d lebɣi-ines. Lmeɛna akken ara tedduḍ deg ubrid i d-ihegga fell-ak, ad k-ijareb, akken i ijareb Yusef. Selɛa tabni i iɛateb Rebbi i irebba Yusef, i wakken ara ixleq deg-s ṭṭbiɛa iṣfan, lebɣi iǧehden am uzzal, lebɣi ad iɛajeb ala i Ṛebbi weḥd-s. Ataya lebɣi n Ṛebbi fell-ak, fell-am. Lxalq-nneɣ ittṛebbi s leɛtab wid i iḥemmel i wakken ara uklalen isem n warraw n Ṛebbi. Amek i yettubeddel Yusef? Amezwaru leɛtab-nni i iɛateb Isseǧhed laman-is. Ɣas ur ifhim ara abrid deg srit irafeq Rebbi, ɣas iɛageḍ s ṛṛuḥ ittnazaɛen, a Rebbi, acuɣef i d-iwwiḍ lhem-agi fell-i? Iṭṭef deg Rebbi, yumen s yis, ittekkel ɣef lmaḥiba-s, imi issen di kulci Rebbi ixeddem i lxir n wid i t-iḥamlen, n wid ittusawlen s lqesd-is. Acḥal d abrid neqqar di lektub, Ṛebbi illa d Yusef, d Ṛebbi i t-yesserbaḥen deg wayen irkul yexdem. Kečč, neɣ kemmini, ma telliḍ d lmumen n Sidna Ɛisa, ṭṭef deg umeslak-ik, ur serreḥ ara i laman-ik, mmekti belli yenna-ak Sidi-k, ur k-ttanfeɣ ara maḍi, ur k-ttaǧǧaɣ ara maḍi, ihi s ẓẓur ara d-tiniḍ, Sid, d amɛun-iw, ur ttagadeɣ acemma acu ara yexdem bunadem. Win yebɣan ad yissin lebɣi Ṛebbi fell-as di ddunit, isefk ad iheggi iman-is i lxedma. Ur yettili wara d abuxli, d afinyan. Ixuss-iyi lweqt ad awen-ḥkuɣ aṭas, lmeɛna baba acḥal tikli gedda f uḍar deg tmurt. Ad ikker uqbel ar yali wass, ad yaweḍ ɣer tudrin Bu udrar, uqbel ara ffɣen irgazen ɣer lxedma, asen ihder ɣef leslak Rebbi deg Sidna Ɛisa. Acu ɣef ara ixedem akken imi sɛan ddin-nsen? Alxaṭer, d Rebbi i t-iceggɛen ɣur-sen s lexbar leslak-is deg Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Tikwal ad isɛeddi isafen deg ccetwa, ad yens deg berra, mebla lmakla, ad iqabel sɣur medden nnɛalat, rregmat d ukellex, Lameɛna imi yessen d Ṛebbi i t-iceggɛen, yedda kan ɣer zdat, ur yettagad ara leɛtab. Cfiɣ ula d nekk, mi ttdawiɣ deg unebdu, ad ldiɣ tewwura n texxamt n ddwa ɣef lfejer, ad dawiɣ lɣaci n timuḍatin d warraw-nsent baṭel deg uzɣal ameqqran, yerna weḥd-i. Acuɣer ara s-ɛettbeɣ iman-iw akkenni? Ala s lmaḥibat i sers Sidna Ɛisa deg ul-iw fell-asent. Win yellan d aqeddac i Ṛebbi isefk-as ad iheggi iman-is i lxedma, ɛeggu, d leɛtab. Lmɛellem n Yusef iǧǧa gar ifassen-is ayen akk yesɛa. Iǧǧa-t s laman imi yezmer ad ittkel fell-as. Aqeddac i Ṛebbi yessefk ad yili d bab n laman ɣef i izemren ad tteklen medden. Ma txedɛeḍ medden s wayen yeɛnan lbiɛa u ccerɛa n ddunit, amek ara k-amnen mi ara asen-tiniḍ ɣef Sidna Ɛisa d tazmert-is ad iṣfu, ad ibeddel tikli n bunadem? Ṛebbi yefka-yas i Yusef leɛqel ad idebber deg uxxam ugellid. Medden usan-d ɣur-s s lmeḥwaǧat-nsen imi ssnen yesɛa leɛqel ad imyis s lḥeqq ayen i sen-ilezmen. Yemken ad k-isers Ṛebbi yiwen wass deg umkan n lḥekma, kečč yellan d lmumen. Sidna Ɛisa iqqar-asen i wid i t-itebɛen, Ilit d iɛeqliyen, am izerman, d at nneyya, am timelyuwin. Ḥekmet ɣef medden, mačči s lbunya d lɛayaḍ, lameɛna s lmithal lɛali. Yusef ur izuxx ara deg iman-is mi d-yuɣal d lḥakem, yunez. Acḥal d abrid i d-inna mačči d nekk d Rebbi i d-irran ɣer dagi. Isefham-asen i medden, ur yesɛi ara tazmert deg iman-is ad yeḥkem ad yedber fell-asen. D Rebbi i ixeddmen deg-s, d Rebbi i s-yettaken tazmert d leɛqel ad yeḥkem s lḥeqq. Sidna Ɛisa, mi d-yeɛreḍ i medden ad d-asen ɣur-s, inna-yasen, Ḥefḍet seg-i, imi nekkini sehleɣ, ur nzeɣ deg wul. A ddunit ḥeqren win isehlen, Ṛebbi yettkabar-it. Mass sehel-a lmumen-nni, yessken-asen i medden lḥenna. Akken iḥekkem s wanuz lḥeqq. Yusef yenna-yasen i watmaten-is, Isefti-yi Ṛebbi, iceggeɛ-iyi-d Ṛebbi, Ṛebbi i yerra lɣeben-iw d lxir, d Ṛebbi i yerran lḥakem di tmurt n Maṣer, mačči d tiḥerci d leɛqel-iw. Kečč ay gma, kemmini a weltma, tefkiḍ ul-ik d tudert-ik i Sidna Ɛisa, ad ten-iṣfu. Tebɣiḍ ad tetbeɛeḍ s wul-ik irkul, lameɛna teqqareḍ deg iman-ik, Acu ɣef i d-iceggeɛ ala d leɛtab ɣer tura? Yiwen n wass, ad tmektiḍ abrid merra deg-s i k-irafeq Rebbi, ad k-yawi ɣer umkan-nni i d-ihegga fell-ak, fell-am. Dɣa ad t-tcekkreḍ, imi yettban iman-is d aṣeḥḥi, d ṣṣadeq, ur k-iǧǧiw ara.

Ṭṭbiɛa-inu ad teṣfu am ddheb yesɛeddan tmes. Nmeyyez lwaḥi d lqess d Ṛebbi i tudert n Yusef. Isawal-ikun ay ilemẓiyen ad tqelbem abrid i d-ihegga fell-awen di lmeɛmeda-s. Mkul yiwen weḥd-s. Ṛebbi yesɛa diɣen lqesd i ddunit. Ibɣa ad yawi ddunit-agi yettnazaɛen tafat, tudert, leslak-nni i d-iceggeɛ s Sidna Ɛisa Lmasiḥ. Inked taswiɛt-agi kulci d ṭṭlam, ur d-iban ara lqesd n Ṛebbi dinna deg tmurt. S lemɛamda i ken-isawal Ṛebbi ay tilemẓit n Leqbayel ad tqeblem lbaraka d leslak i d-iwwi Sidna Ɛisa ɣer lejdud-nwen. Mi tqeblem-t d ameslak-nwen, yettkel fell-awen ad tesfehmem i wiyeḍ Ayen tufam deg umeslak-agi yeddren, imken am Yusef ad tesɛeddim aṭas n tajribat, lameɛna deg-sen ad tafem tazmert-nni i d-yettak Rebbi s Ṛṛuḥ Lqudus i wid iqebblen lɛafu d ddnub s laman d tukkla ɣef lfedi n Sidna Ɛisa. Ad ken-iɛen Ṛebbi! Le chemin qui monte d isem yut ktab taraceggaɣ i win ara yeketben durt-agi. Abrid yettalin yusawen. Ad ketbet i ccix, neɣ i Lala Werdiya, neɣ Yidir, boîte postale 141

Ataya tura lɛelwan-nneɣ tikkelt nniḍen. Tabwaṭ n tibratin 141 Monte Carlo, Monaco. Tura tessnem tagi d nuba tangarut n wass n ljemɛa. Ihi nebɣa aṭas n tibratin. Ihi ketbet-aɣ akk ma teḥsisem iḍ-agi. Ḥassiset seld azekka, lḥedd, ɣef 8 u nnefs, inuba nniḍen s taqbaylit.